Nkoigwa omwana okorera, nkorangeria abana bane, ngoteba tiga tontoteyie abanto tokonye omwana oyo, erinde togochaka gokura abanto bagacha. Korogocha isike rwo, ogatosa itonya mboga. One nembasi iga arinde esitiri. Bono iga yarenge marogoba, twarageire tobutete nyomba na omwana, nkonyora ng'a ebikuro bikobwata inse chirango esaa inana na nusu omomura oimokire kogenda korara. Nkomorangeria ng'a ori penchoro na ebikuro ebi kaai bikorwa. Ntobwate amatanga iga abwo, epenesa amatanga ara kabere omwana asirete na omosubati onde osirete. Nkamori ng'ai naende ebikuro ebi bikorwa korwa omwana ogontebia nkorora ogoro kiombe eta. Togosoka isiko, alafu tokoigwa bagokura. Omwana ogoancha ime amanyigwete bagoteba, batagore, nkomabori nki gose ba. Bwata ekero yaba goikera igo, tokaminyokania na omwana one gotira. Togoika oro tokanyora abanto baichoire. Ekero abanto baichoire bagoteba na omwana ore echoo, nkobasabe atochie esimi ngochia korigereria ngochie echoo nkonye omwana nkonyegerie are okoboko. Ekero nanyete omwana nkonyegerie are okoboko nkabata igaa ki tagora momo momorusia. Bakarigia chi chiuma chitindo, bagatagora rikere echoo ensemo ya esimenti ri, ekero batagora, barusia amaraba, amaraba agaitigera omwana make. Omwana one omonene omomura Benjamini agasoa, akarusia omwana oria. Riria amorusia, na inche ngatenena ang'e, nkabwatera omwana oria gocha igoro, nkamong'erera. Nkamoira nyomba, nkabatebia, Ing'e egetambaa, nkamotuntuba, nkamoira nyomba, nkamobutora ekenyogu. Ekero namobutora ekenyogu, nkabatoma orwa embe paara bakareta, nkamobutora ekenyogu, nkabwata ngasibia omwana oria. Alafu echirani.

bagatokoba rende omwana oyio one na omosani oye, bakabeka epikipiki amafuta bagatokoba bakagaini. Ekero toigete, abanyagitari rende bakorigereria, abanyagitari bagatoa ase tokarara, bagateba tekonyarekana toende na omwana tiga torare, mambia boikia abanyagitari barigererie omwana. Ekero bwakire, omonyagitari orenge ororo Mister Mochamani ase okorenge on duty, na oyonde Jacklin, na oyonde Henrietta Lisiani eche erorenkie omwana arae buya koara korwa botuko ntoramoakende. Omonyagitari ochire nyomba oo nigo batagete komoebekera edrip na amabere aye gw'omwana aye. Omwana oo nomwana omomura. Ogecha oimwa okorora ng'a echuma ande amobetete iga iga ase okogoro, nabwate ebrusi ororo, narigetie koniaroka ake. Echo egere ya John, John Ontita, iga amenyete Nairobi na omong'ina oye amenyete.
Monyene taratoka bono buna bwakire totaraika embassy rende tomanye. Omwana oyono twatomire amabere, Benjamin nere kangotwaboria ng'a muna tindatebiwe. Bono inche ekero ntaratebiwe inche nateba ntaratebiwe nabo nkoba nomwana lakini rende korwa gari twataete tokomoreta nyagitari togatebwa togende Boris torikoki. bono twatagete togokora korwa atoa ende polisi ng'a kore tori copy, bono bato directing ng'ai togochi gekogera intwe gento buna eke ntitwanya gokerora, ntomanyeti ng'ai tokobwatia protocol na korenda mpaka ase agotokera. Tiga ki advice ndarue ase abana abasubati, abana chinyaroka na abang'ina, omwana ekero yabeire part mbaya onyorire omosigo, tiga omwana oria arerwe banyore barende, abanto mbare obachandegete na abana, kobua omonto agotuguta omwana. Naroche amayia ande sana ekero omwana agotugutwa, omwana akorire echoyo ime, nabo yaroche konyareka na omwana oyio obogima bwaye bobe risiki onye ore okuuta. Lakini Yeso buna are omuya, omokonyire omwana nkoenana are.